Mak. 1. Na so di gospel about Jesus Christ, God Pikin, take start. As prophet Isaiah tok for di book wey e write, I dey send my messenger for front go prepare di way for you. One pesin dey shout inside wilderness sey, Make una prepare oga God way for am, Make una make im road straight. For inside wilderness, John di Baptist come begin preach sey make pipo leave di bad tins wey dem dey do, make e for baptize dem so dat God go forgive dem dia sins. Pipo for Judea and all di area wey near am and those wey dey Jerusalem dey go meet John and e come baptize dem for Jordan River. Afta dem confess dia sins, John wear cloth wey dem take camel hair make, tie leather belt for waist, and e dey chop locust and honey for inside bush. E con say, Pesin wey big pass me dey come for my back, and I no big reach who go loose di rope wey dey im shoe. I dey use water baptize una, but e go baptize una wit di Holy Spirit. Dat time, Jesus come from Nazareth wey dey for Galilee, and John come baptize am for Jordan River. As Jesus dey come out from di water, heaven open, and God Spirit come down like dove con land for im head. Den one voice tok from heaven sey, You be my Pikin wey I love, and you dey make belle sweet me well-well. At once, God Spirit con take am go inside di wilderness. E stay inside di wildaness where Satan tempt am for forty days. E di der with wicked animals and God angels kon gi am evritin wey e wont. Afta dem don put John for prison, Jesus kon enter Galili dey preach di good news sey, Di time wey God promise sey im kingdom go kom don reach, so make una leave di sins wey una dey do kom biliv di good news. As Jesus dey waka for Galili wota side, E kon si Simon and en broda Andru wey dey tro net inside riva, bikos dem bi fisha men. Jesus kon tel dem, Make una follow mi and I go give una pawa to katch pipol. At wons, dem leave dia net kom follow Jesus. As dem woka go front smol, dem si James and John wey bi Zebedis children inside boat dey repair dia net. At wons, Jesus kol dem, So dem leave dia papa, Zebedee, wit di men wey dem hire for inside di boat, come follow Jesus. Jesus wit im disciples con go Capernaum. Wen Sabbath day reach, Jesus con enta di synagogue begin tish. Di pipol surprise, becos e sabi tish pass di law teachers. For inside di synagogue, one man wey evil spirit dey inside im body con shout dey say, Make yu leave us, O Jesus wey kom from Nazareth! Abi you don come destroy us? I know who you be, you be God pikin wey dey holy. But Jesus command am, Shut up and come out from the man. After the evil spirit don shake the man well well, e shout come come out from the man body. Everybody surprise dey ask each other, Which one be this? This new teaching strong oo, even wicked spirit dey obey im command. So di story about wetin Jesus dey do kon spread kwik-kwik for evriwhere for Galilee. As Jesus, James, and John komot from di synagogue, dem kon enta Simon and Andrew house. Simon wife mama no well, so dem kon tell Jesus about am. Jesus go meet am, hold im hand, and di woman kon stand up, den di fiva komot from im body, And e kon dey serve dem. Wen sun don dey go for evening, dem kon bring all di pipol wey no well and wey get demon kom meet Jesus. Di whole town kon gada for di doormot. So Jesus heal many pipol wey no well with different different diseases and e drive many demon komot from pipol body. But e no let di demons tok, bikos dem know who e bi. For early morning, wen everywhere still dark, Jesus leave di house, go one quiet place go pray. Simon and di pipo wey dey wit him con dey find am. Wen dem see am, dem con sey, Everybody dey find you. Jesus tell dem, Make we go anoda village so dat I go preach for there too, becos na wetin I come do be dat. So e con go everywhere for Galilee dey preach for dia synagogue and dey drive demon comot from pipo body. One man wey be leper come meet Jesus, kneel down for im front dey beg am sey, If you want, you go fit make me well. Jesus sorry the man, so e touch am con sey, I want, so make you well. At once, the leprosy comot from the man body and e con dey ok. So Jesus warn the man well well as e dey go sey, Make you no tell anybody about wetin happen so, But go show yoursef to di priest, and make everybody for know sey you don clean, make you take di offering wey Moses command follow body. But as di man dey go, e con begin shout for everywhere, dey spread di story, sotey Jesus no fit enter any town again, so e con dey stay where people no dey dey, but people still dey come meet am from everywhere.